די צייט מען דארף ניען תסב מיט די אלף. ואמר רבי יוחנן, למה ליה ליה נשפז אבי מורי רבי יוסף רבי פנחס חיו עליו השלום, די מאן די ספאנסער פאר די חודש, רבי ישראל לייזער ליה נשפז זיין מאמע, מרת רצה פייג בת רבי אהרן צבי עליהו השלום. ואמר רבי יוחנן, נאך האט רבי יוחנן געזאגט, עובד כחבן שעוסק בתורה חייב מיתה, א גוי וואס לערנט תורה איז חייב מיתה, דא מיינט מען נישט אז מען גייט הארגענען אין בעסטן נאר מיתה בידי שמים. מיתה בידי שמים. פרעגט שלמה ווייל שטייט אין פסוק תורה ציוו לני משה מורשו, תורה האט דער אייבערשטער אונז געגעבן מורשו איז משמע לני מורשו פאר אונז איז א ירושה ולא להם נישט פאר די גוים. פרעגט די גמרא ולחשב וגר בשבע מצוות זאל מען עס אויסרעכענען די איסור פאר א גוי צו לערנען תורה צווישן די ז' מצוות, זאגט די גמרא מאן דאמר מורשו דער וואס זאגט אז ס'גייט צו אלס א ירושה מגזל גזל האט ער גע'גנב'עט פון די אידן, אויב אזוי גזל איז אויסגערעכנט צווישן די זייער מצוות, מאן דאמר מאה רסו אז ס'איז אזוי ווי די אידן זענען א קלע אויף דעם, אויב אזוי דינא אויב בין נערה מרוסה כנערה מרוסה, די ביסט קילע, אויב איז א גילוי עריות שטייט שוין אין די זייער מצוות שוין אין הינוך מצווה אליין, אויב אזוי ביינעם לאנגט זיך שוין אויסקומען, וויאזוי אידער וועי וויאזוי די גייסט נאר דרש'נען אין די פסוק איז עס שוין מענטשען אין די פסוק. מיינסט וועכענדיג פרעגן א קשיא פון א ברייתא, און רמיה אומר מנין פון ווי ווייסט מען שאפילו עובד ככבוד ועוסק בתורה א גוי וואס לערנט תורה, שי' ככהן גדול, אזא הויכע מדריגה אזוי ווי דער כהן גדול. שנאמאל שטייט אין פסוק אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, דער פסוק זאגט ושמעתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם אני השם. די ווארטן ושמרתם איז א לשון פון תורה, פון לערנען תורה. נאר לאמיר מדייק זיין די פסוק. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר אלא הוא אדם עניבאדי אפילו א גוי הוא למד תוש אפילו עובד ככהן ועוסק בתורה א ראיה ככהן גדול אויב אזוי וויאזוי קען רבי יוחנן זאגן אז ס'אסור פאר א גוי צו לערנען תורה זאגט די גמרא הוסמ ווען עס שטייט אז א גוי זאל לערנען תורה אזוי ווי די כהן גדול וואס שעיווען מצוות איז די דין מיט זייערע זיין מצוות רבי יוחנן רעדט וועגן אלע אנדערע דיני תורה וואס איז נישט נוגע אין די ספר מרומי הסעודה פון די נציב ברענגט ער, די איסור לימוד התורה ביי א גוי איז א מעלת התורה צו מחדש זיין הלכות, מה שאין כן די עצם לימוד התורה פאר אינפארמעישאן פורפעסעס אנלי איז נישט קיין פראבלעם, סאו אויב אזוי וואס איז מותר פאר די ז' מצוות איז אפילו לחדש בו, אז א גוי מעג מחדש זיין ביי דיע זיבן מצוות קען ער זיך אריינלייגן ראשו וריבו, מיט דעם זאגט יעבץ, מ'קען פארשטיין די שייכות פון לימוד התורה דורך א גוי צו גזילה, למעשה האט גארנישט אוועק פון וואס גייט דיך אן א זעהל אין וואס הייסט נעמסט אוועק וואס איז שייך איך זעהל אין נעמסט גארנישט צו פון א איד נאר בעת וואס מען שמועסט יעצט אז מען רעדט וועגן חידושי תורה דער חידוש התורה נעמט אוועק די געלעגנהייט אז א איד זאל עס מחדש זיין איינמאל דער גוי האט עס שוין מחדש געווען איטס טעיקן אווער איז שוין דער גוי'ס חידוש איז יא שייך די ענין פון זעהל אין. רבי חנינא בן גמליאל אומר אף א דם מן החי איז אויך א פרמ.

רבי חנינא בן גמליאל אומר, אף א דם מן החי איז אויך פון די זיון, צוגעלייגט צו די לוסט פון זיון מצוות איז אויך די עסן בלוט פון א לעבעדיגע חיה. תני רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא, די אייבערשטער האט געזאגט צו נח און לבניו, אך בשר בנפשו, דמו, לא סכי לי, די בשר בנפשו וואס איז דמו, לא סכי לי, דאס מיינט צו אסור זיי איבר מן החי, סאו די פסוק זאגט אז עס איז אסור צו עסן א איבר וואס מען האט אראפגעריסן פון די בהמה, לאמיר זאגן מען האט אראפגעריסן א פיס פון א בהמה, די בהמה לעבט נאך, טאר מען עס נישט עסן. האט ער געזאגט די פסוק ווייטער, אך בשר בעוד נפשו בו לא תחיה, מען דארשט עס כאילו די נשמה איז נאך דארט טאר מען עס נישט עסן, סאו די אדמה דארשט מען לויט די תנא קמא פאר אייוועלט מן החי פון פארשידענע שרצים, רבי חנינא בן גמליאל אומר די פסוק אסר'ט אף הדם מן החי מען טאר אויך נישט עסן די בלוט פון א לעבעדיגע בהמה, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי חנינא בן גמליאל, ווייל קרוב ביי מען דארשט עס כאילו ס'איז דא צוויי סעפרעט איסורים, בשר בנפשו לא תחיה, בשעת די בהמה לעבט זאלסטו נישט עסן די פלייש און אויך דמוי בנפשו לא שכל לא שכל, זאלסט אויך נישט עסן זיין בלוט. ורבנן די תנא קמא וואס לערנט זיי ארויס פון די ווארט דמוי, האי למשרה שרצים היא דאסור, אויב דו ווילסט נעמען א דיירי לאנג לעג און דו פליקסט עס ארויס און דו ווילסט עס עסן, דאס טאר מען אויך נישט, ס'איז מרבה די איסור, ס'איז אין די דמוי לייג צו נאך אביסל אז בשעת ס'לעבט נאך טאר מען נישט נעמען אזא שרץ אפילו פון א שרץ. כיוצא בדבר האתוה, מען זעט א סימילער זאך ביי וגעסר דם מן החי בסיני, ווייל סשטייט דארט אין פסוק די אידן זאלן נישט עסן די בלוט פון בעלי חיים, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם היא הנפש וגומר, ולא סוחל הנפש עם הבשר, ווייל די סוף פון די פסוק לערנט אונז די איסור פאר א איד צו עסן אייבים מן החי, באט היות סשטייט נאנט צו די איסור פון עסן בלוט, לערן איך ארויס אז די איסור פון עסן בלוט וואס שטייט אנהייב פסוק לגבי אכילת דם פון א בהמה וואס לעבט נאך איז אסור צו עסן איז די זעלבע איז אויך אסור אלץ עסן א עיבור מן החי. אבער די חכמים, די תנא קמא דינגען זיך אויף רבי חנינא בן גמליאל, זיי האלטן אז די דם בהמה וחייה איז נישט קיין אסור געווארן אלץ א לעבעדיגע בהמה. זאגט די גמרא ורבנן וואס גייען זיי טון מיט די סמיכות צווישן די צוויי הלכות, הי' לדם הכזית שהנשמה יוצא בו הי' די אסור. ס'הייסט אז אויב איינער נעמט א שטעקן און ער מאכט א לאך אין די בהמה ביי די הארץ פון די בהמה און די בהמה גייט שטארבן פון די בלוט, אויב דו גייסט עסן די בלוט ביסטו חייב כרת אויף די איסור, די חידוש מיט דעם איז ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז עסן עסן בלוט שטייט גלייך די איסור פון עסן בלוט שטייט גלייך לעבן ל ו זבחתו ווען דו גייסט שעכטן, קען זיין נאר דם שחיטה איז א פראבלעם, סאו כמשמע לן אז אפילו דם הכזב, שטעכן א בלוט, שטעכן א בהמה, ס'קומט ארויס בלוט איז עס אויך אסור אבער נישט אלס אייבים מן החי, אלס א סעפערעט איסור, אלס די בלוט פאר דעם איז עס אסור. נישט אלס טרפות? קארעקט, די בלוט. פליט אליינס. למה פרעגט די גמרא למה לי למכתב לבני נח ולמה לי למשנה בסיני, אויב ס'איז שוין אסור פאר בני נח פארוואס האט די תורה עס געדארפט אסר'ן נאכאמאל ביי מתן תורה? די אידן עניטינג וואס די וואס די בן נח איז מצווה איז א איד זיכער מצווה. זאגט די גמרא כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא כל מצוה שנאמרו לבני נח ונשנית בסין א יעדע איסור וואס איז גע'אסר'ט געווארן פאר בן נח, מען האט עס נאכאמאל גע'אסר'ט בעת מתן תורה, לזה ולזה נאמרו איז גע'אסר'ט געווארן סיי פאר די גויים און סיי פאר די אידן. לבני נח ולא נשנית בסין היית אומר ס'איז אסור פאר בן נח נישט פאר א איד, לישראל נאמרו איז געזאגט געווארן נאר דאס איז געווען אסור פאר די בני נח, מען האט עס נישט איבערגעזאגט ביים מתן תורה, לישראל נאמרו ולא לבני נח, סאו מצוות בני נח וואס מען האט נישט דערמאנט בסיני איז פון דאמאלס און ווייטער איז נאר אסור פאר א איד, און די גוים זענען מיט מיט דעם, ואני, די א משל פאר דעם איז אין לא נהי' אלא גיד אנשיו ואליבא דרבי יהודה, לויט רבי יהודה, עס שטייט נאכדעם וואס יעקב האט זיך געשלאגן דארט מיט די מלך האט די מלך אים געגעבן א זעץ, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשיו, לויט רבי יהודה איז שוין די איסור פאר די בני יעקב געווען אסור פון דעמאלס צו עסן די גיד אנשיו. היות פאר מתן תורה זענען די בני יעקב געווען די בני ישראל געווען בני נח, אויב אזוי מען האט נישט נאכאמאל איבערגעזאגט די מצוה ביי בארג סיני, דאס איז א דוגמה לויט רבי יהודה פאר א מצוה וואס איז גע'אסר'ט געווארן וואס איז געזאגט געווארן פאר די בני נח, מען האט עס נישט איבערגעזאגט פאר די ביי מתן תורה, ממילא די איסור צו עסן אייוועלט מן החי האט מען געלערנט ביי סיני כדי צו זאגן אז ס'גייט אן אפילו ביי בני נח ווייטער. ומאמר כל מצוה שנאמרו לבני נח ונשלחת מסיני, לא זי ולא זי נאמרו סיי לבני נח סיי לבני ישראל, פרעגט די גמרא אדרבה, מיט די נישט רעספעסין היות מ'האט צוגעזאגט נאכמאל איז לכאורה משמע וואס איז די ריזען פאר דעם, לישראל נאמרו דעט איטס דעדיקעיטעד נאר פאר א איד איז עס אסור ולא לבני נח נישט פאר א גוי, אויב א בן נח וואלט אויך געווען אסור דעמאלטס פארוואס האט מען עס געדארפט איבערזאגן ביי בארג סיני, די פאקט מ'האט עס איבערגעזאגט ביי בארג סיני מיינט ס'איז אסור פאר א איד און נישט פאר א גוי. זאגט די גמרא מיט די איסנא היות מ'האט געלערנט די איסור פון עבודת כוכבים בסיני והשכחן די עונש עבודת כוכבים על עווי, מ'האט גע'אסר'ט ביי מתן תורה דיון על עבודה זרה, און מ'ווייסט א גוי ווערט געשטראפט אויף עבודה זרה. שמערמלע, האסט א ראיה אז טאמער מ'האט עס איבערגעזאגט נאכמאל אפילו עס איז שוין געווען אסור פריער, לזה ולזה נאמרו, דאס איז סיי פאר בן נח סיי פאר א איד. טאמער עס איז געווען א מצוה וואס מ'האט געזאגט לבני נח ולא נשנית בסיני, מ'האט עס נישט איבערגעזאגט בסיני איז עס אסור לישראל, נאמרו ולא לבני נח א גוי האט עס זיין מותר. פרעגט מיר א אדרבה, מיט לא נשנית בסיני היות מ'האט עס נישט איבערגעזאגט כאילו עס איז א אידישע רול, לבני נח נאמרו איז געזאגט געווארן נאר פאר א גוי ולא לישראל. זאגט די גמרא, לקי מדם דיד ישראל שורש, נישטא קיין זאך.

אז א גוי זאל זיין אפליקעבל פאר א גוי ווייל די האלטסט אינמיטן קידוש זאלסטו מעגן נעמען די פאסט טויער, סא א זאך וואס איז נאר נוגע פאר א איד ממילא איז בכלל נישט אפליקעבל פאר א גוי. פרעגט די גמרא פחות משווה פרוטה, א בנוי איך טאר נישט קאווען אפילו פחות משווה פרוטה ביי א איד ווייסט מען די איסור איז נאר פון א פרוטה און ווייטער, זאגט גמרא הוסן ביי ווייניג ווי א שווה פרוטה משבנא לאו מנין מכילין הנה נישט ווייל ס'איז נישט נוגע פאר א איד, א איד איז מוחל אויף דעם א גוי קען נישט מוחל זיין, אן דעט נאוט סארי פאר די שארט סעקאנד שיעור. טענק יו פאר ליסטענינג אנד העוו א וואנדערפול שבת. זלמן אויף נין טעסל מיט די אלופים אין גאנצן אונטן, כל מצוה שנאמרו לבני נח פון נשנות פסיני. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי ר' יוסף ר' חנא זכרי' עליו השלום, למען די ספאנסער פון די חודש ר' סרור לעזער, לעילוי נשמת זיין מאמע מרת רצה פייגא בת בן צבי עליו השלום. געשטאנען די משנה. געשטאנען די משנה. כל מצוה שנאמרו לבני נח פון נשנות פסיני. יעדע מצוה וואס מען האט געזאגט פאר די בני נח און נאכדעם האט מען עס איבערגעזאגט נאכאמאל אין סיני איז לזה ולזה נאמרו האט מען עס געזאגט נישט נאר פאר כלל ישראל נאר פאר די גוים עז וועל. אין טעסל מ ו שטייט די גמרא והרי מילה שנאמרו לבני נח מען האט די מצוה פון מילה געקומען צו אברהם אבינו צו די קינדער אברהם אבינו עט דעט פוינט האט ער געהאט א דין אזוי ווי א בן נח דער כתובה שטייט אין פסוק ואתו את בריתי תשמור דיר אברהם זאלסט היטן מיין ברית אם עוד לכם קול זכור, ונשנית בסיני שטייט נאכמאל אין סיני ווייל שטייט אין די תורה ויום השמיני ימות בשר אלוסי, איז לישראל נאמרה, מיט דעם אלעם ווייסט מען ס'איז נאר געזאגט געווארן פאר די אידן ולא לבני נח, נאר די אידן זענען מצווה אויף מילא, ס'איז נישט פון די זייער מצוות שבני נח מ'כיפט מצווים עליו. זאגט די גמרא די ריזען פארוואס די תורה האט ציפי געזאגט ההיא למשתה שבת סידא עשין צו ארויסצולאזן הערן א חידוש אז מצוות מילה איז דוחה שבת, מען טוט עס אפילו אין שבת, ווי אזוי לערנט מען עס ארויס? וואס שטייט אין פסוק ביום השמיני, דרש'נט מען ביום ואפילו בשבת אפילו אויב ס'פאלט אויס צום שבת, וואלט געקענט שטיין אין די תורה והשמיני ימות, שטייט אין תורה אי והיום אז אפילו אין שבת קודש אליינס עז וועל. היות אז ס'אבן פאר א ספעשל זאך וואס אן דעם וואלט איך נישט געוואוסט, אויב אזוי איז עס נישט קיין זאך וואס וואס זאל זאגן אז מצוות מילה איז איינע פון די זאכן וואס מען האט נאכאמאל געזאגט ביי בארג סיני, ס'איז נישט נאכאמאל געזאגט געווארן, איט וואס סעד וואנס צו אברהם אבינו, און גראדע האט מען עס געזאגט נאכמאל ביי וואקסינען פאר א אנדערע ריזען אבער נישט אלץ א ריזען מחייב צו זיין די בני נח אז וועל. פרעגט די גמרא ודי פריה ורביה שאינן בלא די בני נח, בני פריה ורביה זענען זיי יא מצווה געווארן דאך סוף שטייט אין פסוק ואתם פרי ערבי, גאנץ מענטשהייט פרי ערבי, ונשנית בסיני, עס איז געווארן נאכמאל איבערגעזאגט אין סיני ווייל עס שטייט אין די תורה לחם אויל להם נאך מתן תורה שיבי לחם לא עליכם, סאו אונז ווייסט מען אז אויל איז מרמז אויף די אישו, סאו די בני ישראל זענען מצווה געווארן להפריש דריי טעג פאר מתן תורה, די תורה זאגט נאכדעם גיי צוריק נאכאמאל, אויב אזוי איז עס מרמז אויף פרי ורביה, אויב אזוי וואלטן די גוים אויך געדארפט זיין מצווה אויף דעם למעשה, לישראל נאמרו ולא לבני נח, ס'איז געזאגט געווארן דווקא פאר די אידן נישט פאר די גוים. שוין גיי צו פרי ורביה, ווען איז דאס געזאגט געווארן? פאר בריאת עולם.
נאך די מיידל.
פיין אקעי פיין פיין פאר ניין אויך. ריעלי גוד ניין אויך. ארלעדיגט נקבונים נישט נאר פאר די. געוואלדיג. סאו זעמער אז מצוות פרי ורבי איז נישט אינקלודעד צווישן די זיין מצוות פון ניין אויך איווען דאו עס א מצוות עשה נאו בעצם האט מען שוין געלערנט אז די ברייתא פון די זיין מצוות לערנט נישט אויס קיין מצוות עשה נאר מצוות לא תעשה רייט מען זאל נישט מען זאל נישט מען זאל נישט נישט קיין מצוות עשה, אבער מיט דעם אלעם איז אויך דא אין די מצוות עשה פון פרי ורבו איז אויך דא א לוי' עשה, שלא להשחית זרע, ממילא איז עס קאנסידערט איין וואלט עס געדארפט זיין איינע פון זיי מצוות מיין אויך. קומט אויס בעצם א אינטערסאנטע זאך, אז גוים זענען נישט מצווה על השחתת זרע, אבער אין גמרא נדה דף י י ג עמוד ב שטייט אז דא א אז דא מיט השחתת זרע איז דא א ענין פון רציחת ילודה, פון הרג'נען די קינדער, ס'איז משמע אז ס'איז גאר א הארבע איסור. אבער לכאורה וואלט מען געדארפט האבן א הסבר ווייל מ'זעט אז עיר ואונן זענען געשטארבן זענען געווען בבחינת בן נח און רש י קפצט די ריזען פארוואס זיי זענען געשטארבן איז געווען וועגן די ענין אויב אזוי זעט מען זיי זענען יא מצווה לכאורה וצריך יהיה תמיד א תירוץ קענען מיר זאגן עניוועי זאגט די גמרא האי תשיבו לכם לא עליכם לכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירה, אז עני זאך וואס האט א אפישעל טיים לימיט, אויב בעסד געט ארויס א זאך מיט א טיים סענסעטיוו טיימינג, נאכדעם אדער להבדיל די אייבישטער געט ארויס א צייט, הי ד עס קומט נישט לאזן הערן, סאו ממילא היות אפילו עס איז געווען דריי טעג וואס מען וואלט קענט מיינען איך קען אליינס אויספיגערען אז נאך דריי טעג ער עקספייערס מען קען שוין צוריק אהיים גיין, זאגט די תורה ניין, ווילן אונז ארויסלערנען אז יעדע זאך וואס האט א טיים לימיט, אפישעל טיים סלאט, מוזט האבן איינער וואס זאל דיר זאגן אקעי, איר טיים העז עקספייערד יו קען גאו בעק. ממילא פירעווי ריווי הייסט נישט קיין מצוה ווען דעט וואס נישט נס מסיני. איך האב געדארפט האבן א ציווי דו זאלסט זאגן אז מ'קען צוריק אהיים גיין. פרעגט די גמרא היכי אויב אזוי כל חדה וחדה נמי לגבי יעדע פון די מצוות פון דעם ענין אויך, ניימער משל מילס צו איסטן איז דא עפעס א זאך מ'האט ס'נעוואנט נאכאמאל ביים הר סיני, ס'דא עפעס א פרט וואס מ'האט צוגעלייגט און אויב אזוי אויב ס'דא עפעס א נייע פרט וואס איז נתרבה געווארן ביים הר סיני זאל דען זיין די מצוה די ענין אויך נישט זיין מצוה אפילו אין קיין שום פון די ז' מצוות. לאמיר זאגן ביי עבודה זרה איז נתרבה געווארן די עונש, ביי גילוי עריות איז נתרבה געווארן די עונש, זאגט אים השו ע, אויב אזוי איטש אויף דעם קענסטו טרעפן עפעס וואס איז נתרבה געווארן, זאגט די גמרא הכי קמא, רבי יוסי בר חנינא זאגט אזוי, אסור מהדר ומשנא בא, למה לי, פארוואס דארף נאכאמאל שטיין א ווארנינג, ס'שטייט עונש אקעי ס'איז דאך דא א נייע זאך וואס איז צוגעקומען, אבער די פאקט אז ס'שטייט נאכאמאל א ווארנינג, דאס קומט מען צו זאגן נאך א זאך וואס גייט אן סיי ביי די בני נח סיי ביי די בני ישראל. נאר רבי יוסף בן חנינא האט געזאגט אויבן אז ביי איין לוני איז נישטא קיין מצוה וואס איז געזאגט געווארן לבני נח און ס'איז נישט געדאפלט געווארן פאר סיני אלא ג ד הנשה בלבד ואליבא דרב יהודה. אויב אזוי פרעגט די גמרא, הני נמי לא ישנא, די צוויי מצוות מילה און פירוב יריביו זאגט זיך יעצט ס'איז נישט געדאפלט געווארן ס'דא עפעס ספעשל פארוואס מ'האט עס איבערגעזאגט, אויב אזוי איז עס נישט נישט נישט פון סיני, זאגט די גמרא האיסנא לשם מילתא בעלמא ס'איז דא עפעס א ריזען פארוואס פארוואס מען האט דאך יעצט געשמועסט די צוויי זאכן איז נתרבה געווארן די עונש, אבער הוא לא ישנא כלל די זאכן די ג-ט ענושה איז בכלל נישט דערמאנט געווארן סאו דעטס די אנלי טינג וואס מען האט קיינמאל נישט דערמאנט. ס'הייסט מילא אין פר' רביעי איבן דאו די עיקר מצוה איז שוין דערמאנט געווארן פאר מתן תורה, נאכדעם האט מען עס דערמאנט נאר אלץ פרטים מיוחדים וואס קומט אויס ביי מילא האבן געהאט ביי יום אפילו ביי שבת, און אויך מתיר צו זיין וואס האבן געשמועסט פריער א דבר שנעשה במנין א סערטען טיים לימיט דארף מען דארף עס מתיר זיין אפיציעל ווען די טיים עקספייערס, אבער סוף כל סוף איז נישט גלייך צו גיט דיין נשא, גיט דיין נשא האט מען קיינמאל נישט דערמאנט נאכאמאל נאך די מעשה פון יעקב אבינו, די איינציגסטע מאל איז אין פרשת וישלח פאר מתן תורה, ממילא איז עס אסור פאר בני ישראל און מותר פאר אנכי. ובעוד סיימא אויב דו ווילסט העל איך דיר זאגן א צווייטע תירוץ, מילא מאי יקרא לאברהם מיתה כל מזרע לאי רחמנא, די תורה האט געזאגט סך הכל פאר אברהם אבינו אליינס אז ער האט די מצוה פון מילא, די פסוק זאגט ואתה את פריסי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותיו, איז משמע אתה די אברהם מזרעך הם, דיינע קינדער זענען אויך מצווה לדורות עולם. אבער אין איש אחר נהיט לוי, אנדערע מענטשן סתם ניין אויך, חוץ מצאצאי אברהם זענען נישט מצווה געווארן אויף מילה. פרעגט די גמרא אלא מאי אתה אויב אזוי אויב די קינדער פון אברהם זענען מצווה, בני ישמעאל לחייבין, זאלן די בני, עקסקיוז מי, די בני ישמעאל זיין מחיוב אויף דעם עז וועל, ער איז אויך בנו של אברהם. זאגט די גמרא יוש שטייט אין די פסוק כי ויצחק יקרא לך זרע א קינדער פון אברהם ווערט אנגערופן יצחק ממילא איז ישמעאל נישט אינקלודעד פרעגט די גמרא אקעי די קינדער פון יצחק בני עשיו לכי וואס זאלן די קינדער פון עשיו זיין מכי שטייט אויפן פסוק ביצחק האט רבי מנצליס געזאגט אויב אזוי ולא כל יצחק נישט אלע קינדער פון יצחק פון ממילא איז עשיו עקסקלודעד ער איז נישט מצווה געווארן אויף מילא. משכיל לרב זיי רב אוישי האט רב איישי געפרעגט א קשיא אלא מאי הטו אויב אזוי בני קטירה לא לחייב אויב דו זאגסט דווקא יצחק זאלן די בני קטירה נישט זיין מחיוב נאכדעם וואס יצחק איז געבוירן געווארן האט ער חתונה געהאט נאכאמאל מיט קטירה און ס'איז געבוירן געווארן זעקס קינדער אויך מיט בני אברהם ס'איז געווען בני אברהם יעצט אויב נאר יצחק הייסט זרע אברהם וואס איז מחייב מילה וואלטן די זעקס קינדער נישט געדארפט האבן קיין מילה

אמת ס'איז אויך געווארן מצוה אבער די שאלה איז וועגן די שפעטערדיגע דורות, די שאלה איז וועגן שפעטערדיגע דורות, סאו רשי זאגט מיט א קלארקייט אז בני קטירא איז די מצוה נאר געווען פאר אברהם זיי צו מיילן אזוי ווי עס איז געווען די מצוה צו מיילן ישמעאל, אבער די אייניקלעך פון קינדער פון קטירא אויב אזוי זענען זיי שוין נישט מצוה אלא מילה, פארוואס ווען דאס איז געבליבן נאר פאר די קינדער פון יצחק, נאר פאר די קינדער פון די בני ישראל. ס'איז דא צוויי וועגן טאמער ס'איז הגה צו נישט, אבער ס'איז דא א פלא'דיגע רמב ם, די רמב ם האלט אספריסי הייפער איז מרביץ זיין די בני כתירו אז ס'גייט אן לדורות עולם. דער רמב ם פסקנט אז בני כתירו זענען חי במילה לעולם. דער רמב ם לייגט צו אז כהיום וואס די בני ישמעאל און בני כתירו האבן זיך אויסגעמישט, זענען אלע מחיוב במילה ביום השמיני. זאגט דער רמב ם איי אפשר זאל מען גיין הרג'נען טאמער זיי זענען נישט מקיים? אויף אזוי ווייט נישט. אזוי זאלן זיי בלאוין דעמסעלווס אפ אן די ראוד, לעטס ליוו איט טו דעם די דו איט בעטער. סאו לשיטת הרמב ם קומט אבער אויס א אינטערסאנטע זאך. אויב א ס'איז געבוירן געווארן א קינד צו איינער פון די בני כתירו און די טאטע איז געשטארבן, איז די מאמע מחיוב צו מל'ן דעם קינד אדער נישט? לויט די רמב ם וואס האלט זיי זענען מצווה געווארן, איז די מאמע מחיוב אדער נישט? וואס איז די ספק? סאו בפשטות איז מילא א מצוות עשה שעת זמן גרמא. ס'איז ידוע נשים זענען פטור פון מצוות עשה שעת זמן גרמא, רייט? נאר די מנחת חינוך אין די סוף פון די ספר מנחת חינוך ברענגט א הגהות פון זיין זון די בעל שם מ למנחו. ברענגט ער דארטן אז די פרי מגדים און די פסיכיס פסיכי כוללות רופט ער עס אן, זעט אויס די תלמידי חכמים ווייסן וואס דאס איז, אז יעדע חידוש הלכה וואס איז א כולה איז נישט געזאגט געווארן לגבי גוים, עני כולה וואס קומט אויס להלכה, די גוים האבן נישט די לופהאל לאז אונז רופן, למשל, די דין פון ביטול ברוב אדער ביטול בשישים גייט נישט אן ביי א גוי. איטס נאט אפליקעבל, סאו ממילא אויב א שטיקל אייוועלט מן החי וואס א גוי איז מצווה אויף דעם, אויב ס'מישט זיך אויס אפילו מיט טויזענט, וואלט עס געדארפט זיין ווייטער בלייבן אסור, מ'טאר עס נישט עסן. ביי איד איז דא א דין פון ביטול. נאו. די זעלבע זאך, נשים זענען פטורות ביי מצוות עשה שהזמן גרמא, גייט נישט אן גיין ביי א גוי. סאו אויב אזוי, די מאמע פון די בני קטירא, גייט זי זיין מחיוב צו מיילן דער זון ווייל זי האט נישט די לופהאל פון מצות עשה שהזמן גרמא. אבער אין קדושין דף כט עמוד א' שטייט, די פסוק זאגט כאשר ציוו עושי אלוקים, דרשו מן עושי ולא עושה. תוספות זאגט אז מען קען נישט זאגן דאס מיינט לגבי נשים מבני ישראל, ווייל זיי זענען פטור פון מילה עניוועי, וועגן ס'א מצות עשה שהזמן גרמא. זאגט דער מנח ד שמא למנחה אויב אזוי לכ' ניצן פאר די בני כתרו אז זיי זענען טאקע יא מחיוב. אבער דאס איז ספעשל דיסקאונט.
ספעשל דיסקאונט, עושה ולא יעשה, אז זיי זאלן אויך זיין פטור. ס'גייט אויסקומען לכאורה אז זיי גייען זיין פטור פון מילה. זשאסט א פשעטל. וואס? א שטיקל פשעטל וואס מ'קאצט ווען און אפגעשעפט די ניינטיג פראצענט דערפון אויף אלע פנים. אמר רבי יהודה אמר רב. פליז עני טיים. איינער זינגט, ס'דא וואס זינגען זמירות, ס'איז נישט קיין פראבלעם. אמר רבי אמר רבי יהודה אמר רב אדם הראשון לא היתה לו בשר לאכילה האט נישט געמעגט עסן קיין פלייש דאס איז שטייט אין פסוק הנה נס הנה נשאתי לכם את כל העשב לכם יהיה לאכלו אלא כל חיות הארץ איז משמע ולא חיות הארץ לא לכם קענסט עסן די גראז צוזאמען מיט די בהמות אבער נישט אז די קענסט עסן די בהמות נאר גראז נישט קיין בהמות די אר אלל וועדזשעטעריען כשבוי בן ניין אויך נאך די מעשה פון די מבול היתה להם האט די אייבערשטער מתיר געווען צו עסן פלייש שנעלמאל שטייט אין פסוק מ'איז ארויסגעגאנגען פון די תיבה כל רמס אשר יחי לכם יהיה לאכלו קען מען עסן לעבעדיגע זאכן אויך געהעריג עשו אז ס'האט לכם עסקולות אפילו בהמות וחיות יוכ וואלט איך געוואלט מיינען אז לא יהי' עיבין מן החי נוהג בו בא בן נח, טאמער לויט משל אינעם פסוק אך פסול בנפשו דמו לא סכי לי, יוכ וואלט איך געקענט מיינען אף די שרצים, אז די איסור זאל אנגיין פאר שרצים עז וועל, טאמער לויט משל אינעם פסוק אך בשר בנפשו, שרצים זענען נישט אינקלודעד אין עיבין מן החי. און מאי תעלמינא, וויאזוי ווייסטו אז שרצים זענען נסמאדט געווארן? אמר רב הונא, דמו, כ'זע אין די שטייט די ווארט דמו דאשנך מי שדמו חלק מבשרו, ווען ס'איז צוויי אנדערע איסורים די בלוט מיט די פלייש, נאנצע שרצים שאין דמם חלק מבשרם, איי וואנדער איף איטס, אויב מ'קען היינט נאכגיין און זען טאמער א שרץ האט א הארץ, א באג האט א הארץ, אויף א מייקראסקאפיק לעוועל, כ'מיין דאס נפלאות עבודה ווי מ'קען נישט אויב. מוז זיין אז ער קען זיך ריקען, הי העז טו סאם סארט אוו. שאין דמם חלק מבשרם. דאס הייסט אזוי, אז ביי חיות מים איז עס דא א ספעשל דין פאר די פלייש, און א ספעשל דין פאר די בלוט, ווייל די פלייש איז אסור אלץ נבילה, די בלוט איז אסור אלץ דם און מען איז חייב כרת אויף דעם, מה שאין כן א שרץ, סיי די בלוט און סיי די פלייש איז אסור אלץ איסור שרץ, אויב אזוי איז איין דא מחולק בבשר, רעדט מען נישט וועגן א גשמיות'דיגע זאך, מען רעדט וועגן א הלכה'דיגע זאך, עס איז אויב אזוי יעצט עקסקלודירט פון איסור פון עיבור מן החי. מאיסט פאר די פרעגן א קשיא צום לענ ב א פסוק ביהודה מרשתן שטייט ר ד ג י, ער די בית גאס היום, סארי מיי סטאטער קיקס אין פון טיים טו טיים, ער די בית גאס היום, מאי לאו, לכאורה קען מען זעהן פון דעם אז מען האט געגעבן די דגים תחת שליטת האדם לאכילה, זעהט מען קען עסן לעבעדיגע זאכן, זאגט גמרא לא למלכים מען קען עס נוצן פאר די ארבעט, פרעגט גמרא ודגים בני מלכים נענין וואס קענסטו טון מיט א פיש, זאגט גמרא אין כ רחבה, אזוי ווי רחבה האט געזאגט די באי רחבה, הינק בעיזה ושביתה, אויב ער האט געפירט א וואגן מיט א פיש אין א ציגל, ציג מיט א ציג, מאיר וואס זאל זיין די הלכה? איז עס א איסור פון קלעים אדער נישט? אבער זעהסט דאך כיבוד אנדערע איז פאסיבעל, אימעדזשין מען שלעפט א וואגן ביי די ביעטש און פון איין א דאלפין איז צוגעבינדן צו דעם פלאס א ציג און זיי פירן עס צוזאמען הי גאוס אין ענד אוט און די פערד גייט אויף די יבשה, איז עס א פראבלעם אדער נישט? באט ריעלי אין ריעליטי קען זיין פלענטי מאל וואס מען קען מאכן א שאלה פון קלעים אז אז עס איז דא א פיש טאנק א ריזיגע פיש טאנק און מען דארף אויפקלינען די פיש די גארבידזש וואטעווער איט שוד בי אסאל פיש וואס טוען מלאכות פאר א מענטש, ער ווערט אפשר נישט געצאלט פאר דעם באט הי דאז הי ווארקס פאר די בענעפיט, די פיש מהות ארבעט פאר די מענטש, לכאורה וואלט מען געקענט זאגן דאס הייסט אויך ארבעט. טשע מאנכע דא ברענגן א ראיה פארקערט, שטייט אין פסוק ער איז די בגסה ים און נאכדעם שטייט ער והעוף השמים, מאי לד לכאורה מיינט ער פייגלעך לאכילה, זאגט די גמרא לא אויך למלאכה, פרעגט די גמרא ועופות מנין מלאכה'נני, זאגט די גמרא אין כדברי רבא ביי רבינא, דאש באבזן מיט תרנגולן, מען האט געדראשן תפיעה מיט קאטשקעס און מיט טשיקענס, רבי יוסף און רבי הידא, מאי וואס וועט זיין די הלכה? זעהסט אז מען קען נוצן עופות פאר מלאכה עז וועל, מען קען נוצן פאר ארבעט, נאר טאקע ביי די אסטריטש, אסטריטש, וואס? פידזשען קעריערס, קען זיין ארבעט יא, אבער ס'איז שווער דאס צוצולייגן צוזאמען מיט א צווייטע בהמה. די אראבער זענען דאך ביזי דערמיט, ס'איז זיכער א האבי, פאלקאנס איז א קאמאן זאך. אבער אפילו נישט, טינק אבאוט א אסטריטש, א אסטריטש איז ווייט, איטס פריטי העווי, איט קאוד קראש סאם סאם טינגס. נאו וואס איז דער רבי יוסי בן רבי הידא? סאו די תורה זאגט ווען מען ארבעט מיט קרקע טאר דארף מען געבן פאר די בהמה צו עסן, מען דרעשט זאכן דארף מען געבן די בהמה צו עסן, מען טאר נישט צומאכן די מויל פון די בהמה ווען מען ארבעט מיט גדולי קרקע. די משנה זאגט אין בבא מציעא, ס'דא א מחלוקת אדער וואס איז די זכות פון די פויל. לויט די תנא קמא גייט עס אן סיי ביי א פויל וואס ארבעט מיט די הענט אליינס, סיי ביי א פויל וואס ארבעט מיט די פיס. רבי יוסי בר רבי יהודה האלט אז ס'איז דווקא ביי איינער וואס ארבעט מיט די הענט, מיט די פיס, דעמאלס קען מען אים זאגן אז ער קען עסן פון די פירות. סאו ס'דא א היקש צווישן די פויל צו די נשאר, דווקא ביי אזא פאל וואס איז וואס די פויל איז סימילער צו די נשאר, אז ער ארבעט סיי מיט די הענט סיי מיט די פיס, דעמאלס קען ער, מעג ער עסן בשעת מעשה. זעסט אבער אז לויט ר' יוסי בן ר' חנינא לערן איך ארויס אז לשיטתו איז א מענטש נישט מחיוב משום חסימת שורעו נאר טאמער די אקס ארבעט סיי מיט די הענט סיי מיט די פיס ווען ער דרעשט למשל ניצט ער סיי די הענט סיי מיט די פיס אויב אזוי רבי בארעפינער'ס שאלה וואס וועט זיין ביי פאלן ווען א מענטש דרעשט פיר דורך פייגלעך לאמיר זאגן טשיקענס און קאטשקעס היות זיי האבן נאר צוויי פיס די פליגלעך דרעשן זיי נישט אויב אזוי איז דעט סימילער טו די שור? ווייל למעשה הי דאז איט וויט אלל איטס מייט וויט וואטעווער הי העז וויט אלל די טולס דעט הי קאד יוז, אדער קען זיין למעשה האט ער נישט קיין פיר, אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם, ער הייסט עס נישט אזוי ווי ער נוצט אלע פיר אויב אזוי זאל ער נישט דארפן איז מען נישט עובר די איסור, אבער וואס זעמער פון די גמרא, אונז זעמער אז פייגלעך זענען ראוי למלאכה. צו מיר טוישן מאכן און ברענגען נאך א ראיה שטייט רדי' וגז הימים וכל חי רמיסת הארץ, נאו די רמסים קענסטו גארנישט נוצן פאר מלאכה, און דער אייבערשטער האט עס געגעבן לשליטת האדם, און דער מענטש קען טון מיט דעם וואס ער וויל, לכאורה וואס קענסטו טון מיט עס, טאמער מ'קען עס נישט נוצן פאר מלאכה, לכאורה רעדט מען וועגן לאכילה, זעסטו אז שרצים איז יא לאכילה, זאגט די גמרא אהילה אסיר און נחש אידא אסור, דער שרץ וואס מ'רעדט וועגן רעדט מען וועגן די נחש וואס איז יא געווען שייך פאר ארבעט, די תניא צו האבן לערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן מנסיא אומר, חבל על שמש גדול שווין מן העולם, נעבעך מען האט געזינדיגט, מען האט אונז פארטריבן פון גן עדן, מען האט אראפגענומען די פיס פון דעם שלאנג, מען האט פארלוירן א גוטע ראובאט וואס האט געקענט טון פארשידענע מלאכות, שלא מלאי נשכלה לנחש ווען נישט דער שלאנג וואלט געשאלטן געווארן כל אחד ואחד מישראל היו מזדנן לו שני נחשים טובים, מען האט געהאט צוויי משרתים, צוויי ראובאטס ווי מען שמועסט,

גייט מען אויף די נחשים עז וועל, אבער מען זעהט נישט אז מען האט אים גענומען צו עסן, דו האסט מיר געזאגט עס מוז זיין מען האט אים גענומען צו עסן, ניין, איך האב געהאט אנדערע פיזיקעל לעיבאר בענעפיטס וואס מען האט געהאט פון דעם, דאס האט מען פארלוירן. מייסט ווייל איך האב דיר פרעגן א קשיא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אוי רבי יהודה בן תימא אוי מאדם הראשון מייסד בגן עדן הוי הוא ער האט געזעצן דארט אין גן עדן, ואוי מלאכי האשור סולין לו בשר, דעי גרילד הים, דעי ווער גרילינג פאר הים, פלייש און מסנ ל יין, זיי האבן געזופט די וויין אז ס'זאל זיין גוט, על קאפודים האט באדינט דארטן פאר די עסן, פאר אדם הראשון, סאו וואס זע איך פון דעם? אז געגעסן פלייש. היתד פה נחש וראה בכבודו ונזקנן בו, דאס האט גורם ווען די גאנצע פראבלעם אז ער האט געווארן דזשעלעס אז ער האט דארטן די פיסט אוו די קינגס, ממילא האט ער געטראכט ער דארף מקלל מאכן און געגאנגען מאכן זינדיגען. זעסטו אבער אז ער האט געמעגט עסן פלייש, די מלאכים האבן געגעבן פלייש. זאגט די גמרא, הוסם דארט רעדט מען וועגן בבשר היורד מן השמים, פלייש וואס קומט אראפ פון הימל רעדט מען נישט וועגן קיין לעבעדיגע קריטשערס, די איסור איז געווען פאר לעבעדיגע קריטשערס, עפעס וואס די אייבערשטער געבט, אבוויעסלי האט מען געקענט עסן. עקסקיוז מי? פרעגט די גמרא מי כ בשר היורד מן השמים איז דא אזא מציאות? ענטפערט די גמרא ען, יא, כי הוא דער רבי ר' שמעון בן חלפתא אבק אוזל בה ארכה געגאנגען אין גאס, פה יבאי הנך אר יבוסי, די גרויסע לייבן יא, מפה מר יבוסו, די גרויסע, צוויי גרויסע לייבן, דבק הוא נהמא לאפי, זיי האבן געוואלט עסן, זיי האבן געוואלט פארציקן דער צדיק דער רבי שמעון בן חלפתא ווייל זיי געווען הונגעריג, אמאל האט רבי שמעון בן חלפתא געזאגט די פסוק הכפירים שואגין לטרף די קליינע לייבעלעך שרייען ווייל זיי זענען הונגעריג זיי ווילן עסן, נכיסין ליה תרתי את מסי זיי האבן אראפגעגעבן צוויי ירח חיים פון פלייש צוויי גרויסע שטיקער בשר, חדה אכליהו זיי האבן געגעסן איינס וחדה שפקיהו איינס האבן זיי איבערגעלאזט דארטן פאר רבי שמעון בן חלפתא, איי סא האט רבי שמעון בן חלפתא גענומען די שטיק פלייש וואס איז איבערגעבליבן, וואסע לביים ודרשה, זיך אריינגעמעקט אין בית מדרש בויע א לאט און געפרעגט א שאלה, דבר טמא היא זה? אויב דבר טהור איז עס טהור אדער נישט ריין? אמרי להם האבן זיי געזאגט, איין דבר טמא יורד מן השמים ממילא צו ראגען פלייש פון הימל קענסטו עס עסן, זעהן מיר אז דאס וואס אדם הראשון האט געגרילט דארטן די פלייש וואס מלאכים האבן געגרילט דארטן איז געווען בשר מן השמים איז דאך קיין ראיה אז ער האט געהאט פלייש פארדעם נישט. ואומר רב זיירא מיר רבי ווי דו זאגסט אז עני פלייש וואס קומט אראפ איז טהור, ידוע לו בדמות חמור, מאי וואס איז דעמאלס אז מעג מען עסן די חמור? אמרי ליה אמר ליה האט ער צוריק געענטפערט צו רבי זייערע, רבי אביי געענטפערט ירד נעלה דער תנין שוטה א שלאנג א שוטה, הוא אמרי ליה זיי האבן געזאגט עיין דבר טמא יורד מן השמים ממילא איז נישט מסתבר אז ס'זאל אראפקומען אין די שעיפ אוו א חמור, און אפילו אויב יא וואלט מען עס געמעגט עסן, סאו רבי סטעפאנסקי יוזשעלי הייבט אן די שיעור מיט א רידל, מיט א קוועסטשען וואס גייט נישט פארדעם ווערן די גמרא, פרעגט ער איז דא א מעגליכקייט אז מען זאל מעגן עסן א שטיקל חזה נישט גע'שחט'ן א הייד? יא, ס'איז מעגליך אז ס'וואלט אראפגעקומען, רש י איז מסביר אז ס'וואלט אראפגעקומען וואלט עס געווען, וואלט מען עס געמעגט עסן, ממילא באט די גמרא זאגט מ'איז נישט מסביר זאל אראפשיקן א טמא'נע זאך, באט אויב יא, לויט רש י וואלט מען עס געמעגט עסן. עס קומט א גרויסע שאלה אין די פסק. וואס מעג מען עסן? וואו וואלט די מנהל פרעגן דאס יא? פארקערט, די שחיטה דארף, פעלט נישט אויס קיין שחיטה, זאלסט נישט עסן, נישט שעכטן א דבר טמא און עס מעגן עסן, טאמער עס איז יורד מן השמים מעגסטו עס עסן. עס איז דא א נידון דער פסק אז מען עיני, וואס איז מיט די לעב גראון מיעט, ס'איז א ניו פענאמענאן וואס איז געווארן די לעצטע פאר יאר, וואס איז פארשידענע שאלות וואס קומט אויף, סאו אבוויעסלי איך פסק'ן נישט להלכות.

טאמער ס'הייסט פליישיגס אדער נישט, למעשה איז ס'געמאכט פון סעלס פון פלייש, וואלט עס געדארפט זיין פליישיגס, אבער איטס מעיד פראם סעלס אוו מיעט, פראם עקטשועל מיעט סעלס. ס'איז דא וועדזשעטעריען וואס זענען אימיטעישאנס, וואס זענען כמעט אזוי ווי פלייש. דאס דאס איז וואס די וועדזשעטעריענס עסן. ס'איז צוויי אנדערע זאכן. ס'דא א נייע זאך לעב גראון מיעט.
קריעטעד.
סאו ס'איז פון א מייקראו לעוועל און זיי. יא אקעי, נאר די שאלה איז עס איז עס פליישיגס אדער נישט? היות למעשה ס'איז נאר ווייניגער ווי א זעכציגסטל, וואלט עס געדארפט זיין פארעווע, אבער ס'דא א הלכה א דבר הממית, די זאך אן די סעלף פון פלייש וואלט גארנישט געווען, אויב אזוי א דבר הממית ווערט נישט בטל.
אן דעם איז גארנישט, דאס איז די יסוד, דאס איז די מעין אינגרידיענט, אויב אזוי לכאורה וואלט עס געדארפט זיין פליישיגס. נאר וואס איז ווייטער א שאלה, היות מ'נעמט דעך די חלק וואס מ'נעמט ארויס פון די בהמה, די סעלס וואס מ'נעמט, נעמט מען פון א לעבעדיגע בהמה, הייסט עס אייבים מן החי צו אייבים מן החי נישט? איי דאנט נאו, עסק יור לאקעל ראביי, די או יו זאגט אז ס'איז דא א וועג ווי אזוי צו מאכן כשר, די או יו האט מתיר געווען פארשידענע סארטן, כ'ווייס נישט די פרטים ווען יא ווען נישט, באט ס'איז דא פרטים ווען יא, אן דעט נאוט, לעטס טענק ראביי מינצליס פאר רימיינדינג אויס טו סטאפ די שיעור, טענק יו פאר ליסענינג, און מ'גייט שוין גיין ווייטער.